Le nyanu sia, ŋunɔ ame eve ƒe nyawo gblɔ na mí. Mm. Eye ke mídzoe ɖe ŋunɔ velia gbɔe. Ah ah, nka wònye hã? Ah,
Trump metsu sa na mi lo. Eh, medzɔ na mi. Tafla tse mi gabi dzo. Meƒu du kplɔ mia ɖo. Xoxo tso kaka eh, emɔ ma ɖadi eye mɔ ma do go kple mi le afi sia. Tafla tse mi gabi dzo. Ehe, nke dzɔ. Mi megadze si nyuie ɖo ya. Eh, n- nke nyi wò kuxia. Ame si gbɔ mi dzo lea ƒe vie wònye. Eme la nyunɔ tɔvia mate ƒo na wò ya du eh, akpe na wò. Em, nya siwo katã miva gblɔ na tɔnye le aƒea me kpakple eƒe nuɖuɖu siwo katã wòna mia, mese woa kekeŋ. Gake migabi dzi o, nenema koe tɔnyea le ema, ẽ, vɔa enye via ya, nyemele abe tɔnye ene o. Nu siwo katã dim le tso tɔnye gbɔ bena wòatsɔ na yewoa, nye ya mele gbɔsɔsɔ atsɔe na mi faa, tukana aɖeke kura manɛ o. Migavɔ̃ o. Ẽ, latewea? Tsã ɖe mawɔe na mi, eŋu lakɔ nyuiɖe. Eo hã. Aa, mawɔe nyuiɖe ŋutɔ, migake ɖi le ŋunye o.
èmi le akɔni àwọn ọkọ tí kì í bẹ̀rù ìṣíwẹ́ ẹja lálẹ́ odò. èmi le akɔni. nu vi ɖe koe nye sia mi kpɔ
ŋusẽ kpekpe ŋutɔ gali
sky eɖo nu ora tatatata
le ɣletri aɖewo megbe
ɖo to ŋu akani nya siwo katã gblɔm le nɔmi kawa ɖe asi ɖe dzi fia womedzɔ dzi nam o. Afi sia mɔ mɔe wònye, eye gɛto me mi le, ɖatafo gã yɔma ne tsi gbe le ŋu. Ŋlɔ be la ye mɔwo, Balie nye sia, eye nye ame nye Sky. Yɔ na míaƒe ŋkɔwo. Dzidzɔ wa la ye ma lo, ɛ, eke nye fo gɛ, dzidzɔ nu ma. Le se gɔme ɖa lo, eye zi ɖeka kea. Egbe dzi mate vivi nu xexea kua la ŋlɔba ƒe o. Nɔ mía kpɔm nyuiɖe hẽ, medi be nàlém kple mía ame evea nu nyuiɖe, elabe esia la te nye zi mamlɛlia si Yela kpɔ mía ame evea le segɔme. Mí me le dɔ lo eye mí me le kuko hã o. Sky, Nuke nye kuxia? Afika wònye yim mi le? Akanni, Menyi nusi susu le lia ye o. Eye le se gɔmea, le kpɔ míaƒe du si me míle yia, ame bubutɔwo dze si mí kekeŋ vɔ. Ame aɖeke meli si mekpɔ fu na mí nyuiɖe o. Eya ta mímegale didim bena míanɔ afi sia ke o. Alesi ame ɖesiaɖe dze si mí le dua me kaka nya nusianu na mía, ah, nye velia! Menyo eye madɔ mia dzi kura o. Ẽ, le se gɔme na ma, ehiã be miadzo ɖa le afi sia. Vale, mègaɣla nya aɖeke ɖoe o. Akani hã trɔ zu mía xɔlɔ̃vɔ. Akani nya si le enye bena du si me míle fia esesẽ. Naneke megale Israel ya ame ɖe sia ɖe nyae be fia fi míenye, elabe fi míefiena. Esi mele nu ƒom fifi la ya, kpovitɔ ƒe ame siwo dzina mele vivimea, wole mía dim vevie ɖe. Wò ŋutɔ le se gɔme ɖe eya ta dedienɔnɔ megale o. Mi me dzi be miatsɔ mia tɔ atsɔ va de wò nɔnɔme. Tututu ma. Ya te mi dzi be mia dzo le afi sia ɖo. Alo me ma bali. Em, me le be wò ya navɔn kura o. Ela be mi hã mi me vɔn nɔ. Krɔ atɔ.
Yesia esie la hiã mi eye la yɔ mi be mi ne kpe ɖe yi nua, mi le gbesɔsɔ na o. Ne nyi be le hiã gantɔ hã, mia tsɔe nɔn faa, cukaɖa me li o. Mi ma te ŋlɔ be o, ɛn, mi ma te ŋlɔ be o gbe ɖe o. Ɖeko miɔ ŋutɔ mi le dzidzim be na mia yi lɛvu ŋbu kɔa? Ayi dzi, hã kɔkɔ miaƒe ɖoƒoa yi dzi. Ye ma. Ɖo tɔn eke.
Meganɔ abe míemu tsi le nu me havi ƒo nu nɔ wò ene o, ɛ̃, mímemu tsi le nu me havi le nua ƒom o. Meganɔ abe míeŋlɔ be wò ene o, eye mímate ŋu ŋlɔ be wò hã kpɔ gbeɖe o, elabe nu si le wɔ na mía, ame aɖeke mate ŋu awɔe o. Ŋutsu vavãe nènye. Eke, tabla tsɛ, kɔ nu sia nàtsɔ de go me. A, Sky, míaganam gakea? Vali ƒe nɔba le gbɔ, ne le dzi la ƒom kple mía le ate yɔ le dzi. Mina ŋga va yi vɔe, ɛ̃, Elabe ne míase ne mía gbɔ, míadzro ŋutɔ loo. Hã la dro mí, mègawɔe o. Ne nyemable oa, le tɔ mi dodro ŋutɔ hã vɔ nyemable. Esi mi ne ma dzi na ŋutɔ akpe na mi kaka. Nyawa mi dzi la aka gbe aɖe nua nɔ mi. Ah, boss nye.
Aka ni. Wale.
Eke.
Nye konyi sia.
Eke. Kpese da ɖi. Ŋutsu va vɛ ne nye. Ame mele. Ŋutsu ŋutɔ ŋutɔ. Nyamli sia yɛn akpe kaka. Kanlɛ tɔ la. Ma konɔ megbe nɔ esi me le nyia be yi ma te va tsu fɛ ɔ. Nyia ma xɔ nye gala si wegbe akoe nyɔ ɔ nye ma ɖa fɔ. Ah ah fala ke kɔa ma dze me viɖe a. Eh dze me ne mi exɔ me egble nya sia se gɔme ne mia nɔnɔewoe. Afisi le gbɔdzi ɖe se ya ɖe. Kɔɖe ɖe magate na eyi eh, zɛɖa. Eh?
Makplɔ ɖu nye yi xɔme. Na gave zã wò nusɔmɔ tsɔ ƒom nɔ ne maŋlɔ be ga. Wò nusɔmɔ magawɔ dɔ le dzinye o. Egbea maxɔ nye ga le afi sia. Fɔlake taflatsɛ.
Tɔnye nu ke nye
Enyu ŋutɔ. Enyu ŋutɔ be le gbɔva maxɔ nye ga koe. Etɔ nyi fedo eye ma xɔe le afi sia fifi la yi. E, nye meɖu fia ɖeke dolo, ɖe ko menɔ ŋkɔ na mia ɖe wo ƒle nulegbɔ. Tukpɔ be e, le nyateƒe mea, wake tsu fia ne le yi sia me, gake e, o mekpɔ tsu ene o. Ya te mele kuku ɖe ne bena, ne ga na yi via ɖe, hɛ e, e, ne gbɔ zi ɖe vi ɖe na. E, e, aka ni fadɔ la. E, e, ga le gbagba.
Ah!
Agbenɔnɔ maɖo ta kankume ya zã ne le vi nye, ne le hasese nu, ɖe me nye be mele be nanɔ hasese nu me wa. Ekpɔtɔ nye ɖasi nya gbogbo mɔ da ɖi. Enyo aƒenɔ ŋu ne nye ƒe si etɔ nye. Nara ga kotoku blave.
Pɛ koa? Ɛɛ.
Ah, etɔ nye. Manɔ afi sia woava nɔ tɔnye dzum le kotoku blave ƒe ŋutia. Ega li matu fe nɔ ne nadzudzɔ me. Nye menya ŋu ne hã tɔ xlẽ ahli kpɔ ɖa. Akpɔ no. Eh, baba yi lo. Akpɔ kaka. Eh, izan ɖe. Dzodzoi. Eh, tɔnye. Le be nyi teƒe wala. Le eh, miaƒe nutosia me alo mema. Kalifadɔ la. Mm.
Ega si netsɔ ɖe ɖe zukpuma fifi le ya ɖe fika le kɔe nɔ. Gatsɔ wɔ meɣli ŋutɔ ya tete o, ɖeko lolo ake tsɔ nɛ. Menya nu be ŋu ŋutɔ hã. Mo ŋutɔ yɔm fi le be ɔ fa dɔla, si gɔme nye bena tɔgbuiwo ve nunye eye wokpɔn ɖoɖo na nye kuxi wa. Wò agbe nɔnɔ nyui kpakple dɔwɔ nyui wɔwa mena bena nèzu ŋutsu aɖe si nye gatɔ o. Agbe sia medze na wò tɔnye. Nye mable wò medze na wò kura o. Ɖekakpui siwo va gbɔ dome ɖe ya be wò ne kpe ɖe yewo nu eye le gbeya ɛ nye ame va yi kpe ɖe woa nu. Hey! Ega home kpekpe siwo tsɔ na ma ma teo nɔ zã kaka ɔ wòltri ve ŋutɔ hã. Akani? Ake ni, hei, fiavi siwo menya dogo le aƒe me be nyemawɔ dɔ na wo oa, woawo ne ve tso sabu nu oa? Oh, Ne ve nekpɔ tsɔ nu atsɔnye.
si dzi le na Ame woa? sia ɖe fiafi ye wònye.
Ame sia ŋu fiafi. Meklã wò ɖevi sia nyuie ɖe bena megava gblẽ ŋkɔ nam o, gake ne dzi la do vlo. Nyemedo vlo wò nyikɔ o. Enye sia ame ɖe sia ɖe dzesi le kɔƒe sia me bena ehunɔ adodoe menye ya nyemawɔ na kata Eh. vi si oa? enyo eh. eh, ma de dan da tsɔ fiɔ la kpɔ. nu ka le jaɖe fiɔ. nu si kuma me nya ma tsɔ fiɔ la kpɔ. Ah, ah. Eh, ma se kpe nɔ. ne gbɔgbɔ mena yala se kpe na ma o tɔnya la se kpe na ma tɔnya
gake nu ka ta ye wosena nɔnɔme gɔme ɖe bu yesia yi ɖo ɛ.

tɔgbuitɔgbuiwo ƒe ɖoɖo me dea tsi le nuwo gbea enyea kani ifayɔ la ƒe viŋutsu nya ɖe sia ɖe si magblɔa ela va me o tɔgbuiwo mixɔ nya ɖe sia ɖe si ye megblɔ to nye nu mea mele ŋusẽ kpekpe ɖe sia ɖe bia tso mia gbɔ vivi lae bena miatsɔ nam osiogbo ƒe du sia ŋusẽ ɖe sia ɖe si nele mea Esi le dzigbe, esi nele dzigbe gome, le dzaa kpakple aƒumea mi tsɔwo nam, ale be nyɔŋtɔ didi aɖeke megawum o, nene wòava eme ma. Nu siwo katã mebiɔ kpakple nya siwo megblɔ to nye numea, wole ava eme kekeŋ, wole ava eme nenema tututu, Ɖeke make le woa dome o, nene wòava mee ma, ale si mebia maxɔe. Ah! Meƒo ʋua va yi vɔe. Gatsɔ ŋutɔ hã nedzi la ƒofi dee ye. Ah! Ah! Ah! Etɔ nye, nu ka wònye?

Alo Sky. Mo bena mo va ɖo afi ma ŋu vɔ la. Eh, Parkway Auto Clinic. Eh, tiens ɖe me le afi ma fifi la yi. Mi ga le gamuxɔ ma kpa lo. Ah ah eh. Wa me le nya si gblɔm le ase nyi lo wa. Mo bena me le Parkway Auto Clinic. Eh. Fiafi lo. Wofia kpeti nye. Sky. Oh, tɔvinyo, kema lé miaƒe Lagos ale ya. Nuke dzɔ, nuke wɔ. Asa ɖe va gu kpeti nye la sinye vivi la yi. Hein? Nyemable mi o, ekle vantɔ lo. Vivi le kɔ aku akpete le asinye, nyemenya ŋutɔ hã. Le afi sia. Ame si ŋkume menyea, eh, matsɔ fiɔ lo. Ɛ, minya nu sia, migana mianɔ afi sia nɔ nya sia gblɔm o. Midzo. Míadzo alo?
Mekã ɖe dzi o, Sky. Miva midzo. Womeblena vi le du sia mu lo.

Akpeti nye ma eye wòanɔ.
Leke woahavi va le afi sia ɖo? Mesa gbedoe be woanɔ te.
Eye ma mesa gbedoe bena woanɔ te le afi sia míava ke ɖe nu. Eba ha ŋutɔ. Akani, ebu le tsɔ li da ɖia? Eye ma lo. Tukaɖa mele afi mɔ.
Fiafi wònyi mina mazi ŋgɔ nɛ. Ah ah ah Sky, mehiã be nawui o. Wò ŋutɔ kpɔe ɖa nyuiɖe, ame yeye wònyi le fififi me. Gawu amiwo hã fiafi mínye. Ah ah ah ao, míawo míenye fiafitɔwo. Lezi, keŋ ka míawo mínyi? Adzoglaswo míenye.
Ɛhɛn, duta ma mo mia minye. Ɛhɛn, fiafi international o, menye mɔ do Gake yea mi le goe.
Maho akpete nya. Tala tse va xɔ akpete tɔ. Mi ga ɖe funa mia ɖokui o, mi na me de sigun ne kpɔɖa ma kpɔ change ɖe ma. Jɔ nyi ɖe ma kpɔ. A o, mi ga wɔna ɖeke ne o. Ɛ, ɛ, nya teƒe nyi wena, ne nyi be ju la fisia. Eja ve kukoe. Mega la gbɔnɔ go, yata mi va mi jo, ɛ, mi ɖasi le nu.

Kpɔɖa wò netsɔ va yi. Netsɔ kaba. Yanyigba kaba. Yanyigba.
Netsɔ yanyigba.
Ke ga ɖe.
Dzegbea ɖe.
Ele ƒua me. Afi ka ga ɖe.
Mebe ele ƒua me la.
Vɛ kpɔɖa.
Ele me. Dzegbea ɖe me. Hɛ. Netsɔ.
Netsɔ.

Ee, tɔnyo esu nɔ ne ma mi ɖe asi le nusẽ ƒe nya siwo gblɔm mi le nu. Aa, ah, ah. nu ka le fu ɖe ne mi? Gake me akani ɖo me dome kaka araba nɔ nu si nya wòagblɔ ne mi. Ame kan ku menye akani ŋutɔ ko, medzila nya. nu ka tutu ye wòwɔ ne mi koŋ eye ale si míama gawa nɔ gblɔ ne mi. Eme nekɔ ne mi be adzɔglasubɔdɔ na dzigbɔɖi hafi akɔnu le nu sia wɔm o. Nenye mi menya o la, mina magblɔe na mi, fiafiwoe xɔna dzigbɔɖi wlo. Fiafitɔe nyi dzigbɔɖi, eya ta mina míaxɔ dzigbɔɖi lo. Aa, Lexi, nu ka tae nèle nu ƒom alea hã? Menye nye kpakple Balie le megbe na Akania? Kwanka. Migbo alo milɔ̃, meka nya ɖe sia ɖe si ye miagblɔ. Tso ɣeaɣea si me Akani va ɖo mía mea, ye míetɔ gagagãwo lele, ame aɖeke mate dɔ nya sia kple mí o. Ya ta dzɔa la esi pane le ba.
Sky. Lezi. Nu si mekpɔ nya wa, maɖe gɔme na o. Hafi nye kpakple Sky míewɔ nyametsotso be míakplɔ Akanni atsɔ va mía domea, taɖodzinu aɖe tae. Eye nye nuka?
Akanni ɖo nutete anyi míaƒe kplɔla ŋutɔ hã. Nye hã ble o. Hm. Nutete vavã si ame aɖe la ɖo hafi ate kplɔ adzoglaso ƒe hatsotso ye woakpɔ ŋkɔgbededea akaniɖoe. Gblɔe ne nububu kae la te ŋu tsɔ wu be la da tu awu ame eye le zi meganya nububu aɖeke o. Ne enye be akani meɖo tɔ tete kple ŋusẽ si le esi oa, mimanɔ gbɔgblɔm le afisia bena, Miawoe kpɔ atsɛ na gamame o, le sia. Akɔni, Ɖo tɔ tete vavãwo. Mígable mía ɖokuiwo o. Nu si gɔme le ɖo la se eye ma megblɔ nɔ o. Nyateƒe, Gake vɔa le eme. Lexi ƒe nya si wògblɔ ale me, Mina míagblɔ nyateƒea. Aa, gake ame ya kani ava? Hafi akani la va ɖe mí metsina akpa gãgã oa? Me míawo tɔ koe mana ga? Mía tɔ mi Israel la yim wolo? Aa. Uumm, nyemate ŋu ŋlɔ be o. Mina míagblɔ nya sia bleŋue ne míase egɔme. Azɔ mia mu vea mi gblɔe na ɛ ɖe mia te hin kple be tso aka si me eke ɖu mia dome miaƒe ɖoƒea metrɔ oa ɖe ɖoƒe me yi dzi na mi oa flat ɛ ne meɖo mia dome o koa mi makpɔ ŋkɔ be dedea me ŋkeke gbagbatɔ le tsitsi ma ɛ alo me ŋkeke ko mi le nu nyam o nu ka wònye le fu ɖe ne mi ɖe mi mate nye kplɔla bali gblɔ nam wòe mate nye kplɔla menye nu mo ƒe nya ye wònye o ame aɖeke mele mia dome si mate nye kplɔla o ŋusẽ ƒe nya gblɔ mi le la fi sia ŋusẽ ƒe nya ma mase nu ame ɖe sia ɖe la te nye kplɔla

taflatsɛ nyemenye be miawoe o midzoe faa midzoe emɔ ne kɔ ɖe mi ee na mɔ wayi taflatsɛ lo

Ah ah Nu ka nye woku xea? Mebo nonɔ ta gbenɔnɔ ma gake le kpɔ be manɔ te o. Ah ah Nu ka te le le tu metri nenema? Eh, mele kuku na sia wanye to klana. Nye maka ko amega. Mele nyuie ɖo. Taflatsi amega.
Nyɔnu ka mama se nu? Mega bi djɔ amega.
Ke mazɔa, ele nya ale si wodona taflatsɛ alo. Kpɔ mo nɛ la, elabe ne vɔvɔ̃ naku. Ɛ, bɔs taflatsɛ, na míakpa kpli zi ɖeka. Mele be ɖekakpui sia wòanɔ ɣeyiɣi kum na mí o. Ɛ, míwui ɖa míadzo. O, bɔs, meɖe kuku na wò. Wò ŋutɔ le do ŋugbe nam bena yemele nye wu ge o. Ɛ, megawɔ, meɖe kuku.
Eƒe nya le eme loo. Nyateƒe ye wògblɔ. Eɖo nakpɔ nu dzi nyuie ɖe ŋutɔ. Eye mi katã mi nye bena nyi medana le nye ŋugbedodoa dzi o. Nu si meɖo be mawɔ ya koe mewɔna, alo mee ma? Ee, ma.
Nenye nenema ya, ekema wòawui. Aha.
Via ka nu kpekpeo la.
Besa di osa, modelu jẹjẹ. Ìnya akpa kɔ ŋku, akpa kɔ anu, akpa kɔ ŋutsu, akpa kɔ adze. Megblɔ na wò bena nyetɔ makpɔe gbɔ. Nya si ko wògblɔna nam gasiagamea ye ma. Eye esi ame ato vo wò ɣemaɣaxa nu o, nye ŋutɔ makpɔe gbɔ. Wò alɔwo neyi dzi.
O, nye alɔ le dzi vɔ. Kpɔ ɖa, wòe ɖe la te ŋdi ɖi tu ma da ɖia? Enyo nenema la.
Zi nenie magblɔ na wò bena wòmeganɔ tɔwò ƒe tu tsɔm o? Nye lɔlɔ̃a.
Aa, ɖetugbuivinyee wònye. Ame bubu ka nèdi be nedzi tsɔ to vo nam o? Mate dzi ame bubu aɖeke to vo na nye toa si nedzi o ɖe. Ya ta ɖe asi le enu. Megblɔ na wò be nyemedzi nu sia tɔgbi ɖeke le nye aƒe me o. Medɔ amee lelo. Azɔ nu ka dzie wòetsɔa le le kplɔ̃a dzi? Míbe wòadɔ aɖe etsɔ zã me ye wɔe bena. Esi megbɔ va medze ɖo kplɔ̃a dzi. O tɔnye, ɖe nèwu ɖekakpui gbevumɔ Tia ɖe mevuvɔ wa? ye. Waoo. Enyo wu nɔtsɔ nɔ yiwo xɔme kaba makpɔ ŋ. Kpɔ eƒe yiyime abe tɔa ƒe yiyime ene ɖa. Kpɔe ne ɖa, ɖitɔa Enyo kaka meble hã. atsi ɖeke da ɖi nɛ o. Akpe na wò.
Akpe. Nye lɔlɔ̃a, nu si wɔm nèlea mele dzidzɔ nam o, elabe nye medzila afa avi le míaƒe aƒe sia me o. Ye ma nye medzila afa avi o, ya ta nye afi si nanɔ o wotsɔ adã ɖoa? Ah! Enyo nenema, ɛ̃, enyo, mègabi dzi o, le esia mègabi dzi o. Enyo nenema. Esea ya nɔ gbɔgblɔm be mègabidzo, mègabidzo o. Gake nu ɖeka ŋkume koe nèle nyae be yemate ŋu kpe mía dzi le aƒe sia me oa? Ekema, ɖe mɔ na nye kple ɖeviwo míatrɔ yi afi si míetso va. Nukata ale si míle ya ɖe mele dzidzɔ dom na wò oa? Tsã ɖe le dzidzɔ dom nam. Ele gabea nuka?
Aa.
Edɔ si wɔm le lea mele dzidzɔe dom nam o eye na nye kple ɖeviwo míele vɔvɔ̃m. Ɖevi aɖeke mele vɔvɔ̃m o.
Wotɔ le kpɔ nu si wɔm wole. Edzi la nɔ abe enye ene. Edɔa le dzidzɔ dom nɛ. Dɔ ka nègbe nɔ? Mawu megadzro vinyewo awɔ dɔ mɔ. Nukata? Mebe nyemedzi o.
Mawu megadzro be vinyewo awɔ dɔ mɔ. Nye lɔlɔ̃ adzidzɔ. Wò boŋ èle dzidzɔ nu si wɔm nèle ma he ekpɔ nu si wɔm nèle la.